Worry, worry. Oh yeah, worry. Hey. Worry, worry. Worry. Worry, worry. Old worry. New worry. Old money. Abuja, wetin dey play? Thank you for clapping, you will not suffer waist pain. Na me dey call, na no wan clap. Abuja, una don really see me finish eh?

My brother, you go still pay me, oh. You dey hear? Head na burn. see who go pay you there pm go Head pay you burn, no fish for stew, oh. Person dey hustle. Na this year 2024, the richest man in Africa, Aliko Dangote, cry this year. oh. If Aliko can cry, who am I?

Before I continue, ladies and gentlemen, I want to say thank you. Not really easy for this country where we say you get the way it take day, but you go bring your hard-earned money, buy ticket, come show. This one don't pass say you want enjoy. This one I say una dey support the comedy industry.

Chicken Republic now don dey sell goat meat. Hunger in the land. Now make I dey beg everybody. Mind where you keep your organ. Gay wey never chop five days, you go put prick for your mouth. Na suya na. Una dey take risk o. But I want to ask a question, how far Wike, how are we feeling Wike in this FCT? No be small thing our eye dey see o. I think before Wike became FCT in Abuja, we suppose go Port Harcourt, make we go do master class, how dem take do am. They were with Wike for eight years. Wike, the day when he just become FCT, he enter Abuja, my PO before. We dey use emet sleep. PO before. Now, if you wan use Google map come my house now, you go carry reach police station. GPROS now no dey work. Wike go just use do roundabout for two, do three roundabout for one road. fly over everywhere nigeria never even release budget e don commission thirteen flyover wike 001 una dey celebrate am eh that man eh na self engineer o. Dat his speech immediately he do dat his press conference wey dem make am FCT when e start. It will go down. If you build where you're not supposed to build it, you what? Now tell you say wahala don come. No be joke o this generation. My son see me reach dey say mommy you have anger issues. When we sumo your mama dey follow you talk can you look at her in the face? Our parents need to apologize to us because we are better children.

wey dey study human anatomy make dem go study this new generation wey dey come I don try my best as mama how I wan take do am one of the hardest things eh Slicky I no really blame you na if you cannot respect me you cannot respect what I'm carrying you no dey see wetin i dey carry o abi your eye wear boxers this na waist wey be say before dem climb am dem use ladder slicky you just dey you just call mc papi papi you no hear say dem say make we no dey beg for stage you dey beg money for stage na stage be this this one no be stage shut up your mouth when you climb stage you no hustle money. But now na down I dey now. No, there's somebody, there's somebody that dey beg for down. They say for stage. You know they respect basket mat o. They don warn us. Slicky, how far na? You go, you get my work pay normally now. Yes, na tall at all na winch na skywise. No be small thing you dey do. You can help only man. Bash B, bash C list go come out. We go find your name for there. So so men you dey help. This guy wise eh, I don't know as this o. That time wey I never make kind, I get one girl, that time I go home, I dey home one kind debt, one girl come tell me say, get one man wey dey help, make I go meet am, when I go meet am. No be small thing you do me, you need to, you need to don at least clean that memory, if na even two million make dem dash me you. Wetin dem do when you give that person four million?

you this kind wey be like who don block me for whatsapp sef e get one event wey skywise invite me come just give me one small money o ma take follow up o i no come fit attend the event because say that i the way skywise take say send the money back abi you no like my spec who you really dey like Wey I big you no like me, I don lose weight, wetin you want? Eh? But shout out to Pelumi, shout out to Olorowa, these are people that even though say you wan do show, because that time when I do my first show, I had to join Tinder to to setable. No be joke o. Comedy for woman no easy for I join Tinder. When you come book me, once I reach your hotel room, I'll give you ticket. Either you buy ticket or I'll call your wife. Na so I take set table, but shout out to all these men, all these one dey tell me say, where where where are you? Bring your ticket. I almost do hook up, hook up, hook up. So skywise at all at all because at the end of the day, this one no go pay me and no. The way you take, hey, Jesus. You don't collect. You go now. pick and you, you go pick this money. Make I send you message. Bring am. Any small thing, lifestyle king, lifestyle king. Cigar wey you hold it last year, you never light am. You know when I go light this cigar? Now if I see sponsor, you give me 100 million, I go light them. You dey look down on all these men?